Dawtmi nulepa unau hna The Hakha Times le Halthang sinah in nan kuat kan in tlaih hna. Chin State Administration Council member thar February na thlai nga thok in zung an kai cang. Ralkap nih nawlngaihnak a lak hnuah ralkap nih a sermi cozah State Administration Council cu February na hleinga thawk in zung an kai cang tiah ṭuanvo ngeitu sin in February na hleinga ah kan theih. Zung cu kan kai cang ko, tadim in Pu Ko Som Khain zong a kai ve cang. Ama belte zung khan an kan pe rih lo, kan ngei rih lo, a ruang cu chairman kan ngei rih lo caah a si. Chairman hi tuzar chung ah a fiang ko lai, zeitik ah zung khan le kan rian dirhmun a fiang te lai. Atu hi cu luala in kan kai rih tiah council member Pu Mun Sa Aung nih Hakha Times ah a chim. Chairman ahodah a si kho ti kan halmi kong ah kanmah Chinmi chungin an kan thimpiak ko lai. Kawlci a cawh bak lomi Chin miphun dawtnak lungthin a ngei i miphun le ram caah rian a rak ṭuantermi kha an thim ko lai. Party hruaitu le upa zong a si lai lo. A lenglei minung bak kha an thim te ko lai. Cucaah chung ahcun a fiang ko lai tiah Pu Ngun Sang Aung nih a chim chap. Kannih cu thil hi tampi kan hngal lo. Kannih rian cu ukhruainak lei kha a si lai lo. Khua le ram ṭhanchonak lei rian kha an kan khinh mi a si ko caah zeidang kong pawl cu zeihmanh kan hngal kho ve lo ti zong a cunglei upa nih a chim fawn. Pu Siang Mang cu Chin State Administration Council chairman ah rian an khinh nain a cohlang hna lo. Ralkap nih nawlngeihnak a lak hnuah Chin State Administration Council chairman dingah Pu Siang Mang cu rian an khinh nain a cohlang hna lo tiah February ni hleina ah kan theih. An ka fial taktak ko asinain ka el ko hna. Zeicahtiah kei cu mizapi nih duh lomi cozah le Hruainak tangah rianṭuan kaa tim bal lo. Cun thawnghi kum kul November na riat thimnak ah mizapi dawtnak thawngin palai zong ka rak tling. Hi tlukin mizapi nih an ka dawt lio i mizapi nih an duh lomi ah voucher cu kaa timh balmi a si lo caah ka cohlan lonak hna hi a si tiah The Hakha Chamsa a chim. SAC Chairman Hlun Pu Samuel Nikhoi cu February na hlei khat zingah Lunglei zawtnak in ruahlopi in a thi i cu hnuah amah aiawhtu dingah Pu Siang Mang an sawm nain a cohlang hna lo tiah kan theih. Pu Siang Mang cu thonghnih kum kul November narek thimnak ah CNLD party in amah te lawng teinak a hmumi a si tiah kan theih. Cozah rianṭuantu vialte rianrang te zung kai ṭhan ding in meeting an tuah. Ralkap nih nawlngeihnak a lak hnu cozah rianṭuantu tampi cu zungkai an duh ti lo i duhlonak langhter in lamzawhnak an tuah i ramkulh le pengruat lai deuh hna nih a rannak in zung an kai khawh nakhnga February nihleina ah meeting an tuah tiah kan theih. Keimah le Pu Ko Song Khain zong kan kai kho ve. Ramkulh le penghuap in luban deuh ṭuanvo ngeitu deuh pawl kha auh in meeting tuah a si. Atu i CDM i lam an zoh i zung an kai ti lo caah hihi a runnak in zung an kai nakhnga ceihmai a si. Cunglei nih cun tantat ding hman an timpa cang hna nain lungsau tein le an rian zong phok lo tein rianrang tein an hung kai ṭhan khawh nakhnga tu hi biapi in kan duhmi le kan ceihkhanmi cu a si ko. Tu zarh chung ah hin zung an hung kai nak lai zong kan zum ko tiah State Administration Council member Pu Ngun San Aung nih Hakha Times ah a chim. Hakha in February na hleng ah tiang Lomzaw Avuldat tiang an tuah cang. Cu hlan ah ahcun hi CDM ah hin cozah rianṭuantu zong an tam ngai tawn nain February in na hleng ah tu ahcun tlawmpal lawng an i tel cang. A ruang cu an pu le nih zung kai ding in motor in don an timh hna caah a thukmi an um len tiah kan theih. Nusal pasal kan chuah vevek kan i timhmi kan hmuh hlan cu zung kan kai hrimhrim lai lo tiah min langhter lomi pakhat nih dah ka ṭhamsa a rak chim bal. February na hlengah ah lam a zawmi tam deuh cu khuami an si ṭhiamṭhiam ko i cun biaknak lei upa hna, sii-inn rianṭuantu hna le sianginn cachim ti bantuk minung thongthum hrang nih lam an zawh tiah kan theih. Ni hlawt sung ka si. Mehhang cungah kan naule cu leng an chuak kho nain kan ni chung taktak cu ar kan ser rih ko tiah Minister Hlung Bu Si Ṭhio nih a chim. Minister Housing ah ummi minister hna cu an sinum do lawng kha mehhang cungah leng an chuak kho i anmah chungkhar paoh cu arkum an si tiah lamsul Minister Hlung Bu Si Ṭhio nih February ni hleng ah a chim. Keimah kan nu le ka fapa hi cu leng chuah khawh kan si lo. Kamah tlarzawn minister innkhat le innkhat cio tu hi cu i len kai khawh a si ko hnga nain kan i leng kai lem hna lo. Kanmah um tein kan um cio ko. Kan nunau na deuh tu hi mihang zat lah leng an chuak kho tiah Pu Siṭheu nih Thakha Ṭhamsa a chim. February na khan zingka ralkap nih nawlngaihnak a lak hnu ah minister pawl zong cu February na nga hlan ah nan umnak in nan chuak dih lai tiah an rak kan ti hna nain atu ahcun a hrintu in an kan hrin hna. Minister housing ah a hrinmi lawng si loin Rungtlang ralkap sakhan Tu siksik ah Pu Zo Bawi, Pu Su Ṭheh, Pu Phuai A, Pu Ding Thang le thimnak zung UC ṭangpang ngeitu cheukhat hna zong hren an si rih tiah kan theih. Minister hna tal in UEC rianṭuantu an tleimi hna thlah an si rih lo. Chin ramkulh Chief Minister Hlun Salai Lian Yue, Hluttaw Speaker Pu Zo Bawi, Deputy Speaker Tic Thang, CP le Electric Minister Pu Su Ṭheh, Lawaka Minister Pu Phuai A le Chin ramkulh thimnak zung ṭuanvomi cheukhat hna cu tlaih an si rih i hi vorin Heinga tiangah thla an si rih lo tiah thawng kan theih. Chin ramkulh Hluttaw Speaker Pu Zobo Deputy Speaker Pu Dik Thang, Minister Pu Su Htet le Minister Pu Hoi An hna cu February ni khat thawk in ralkap nih an tlaih hna i February ni Heinga tiangah an thla rih hna lo. Chin ramkulh Chief Minister Hlun Salai Danwe cu February ni hnih ah an thlah nain February na hra ah Chin ramkulh thimnak zung lutlai Pu Uk Nawl, Chin ramkulh thimnak zung secretary Pu Lin Cho, Hakha pengkomh lutlai Pu Lian Hei, pengkomh secretary Do Cho Kha U, Hakha peng thimnak zung lutlai Pu Thla Kio Lian, secretary Thong Za Sang, Thantlang peng thimnak zung lutlai Pu Thla Mang, secretary Salai King Aung Ling le Chin ramkulh chung pengdang thimnak zung rianṭuantu chairman le secretary cu tlaih ding an si tiah kan theih. Ki tlaihmi chungtel chungkhat pakhat nih atu tiang an thawngpang kan theihmi cu an him ko ṭha tein an zohkhenh ko hna ti lawng si kan lungre cu a thei ko tiah Ṭhahangaṭham sa an rak chim. Chin ramkulh chungin tlaih i ralkap sakhan ah chiahmi hna le inn ah hremmi hna hi minung sawmthum le pali an si cang tiah thawng kan theih. Tiangkum khua Kiken deuh Laimi tampi umnak hmun hna ah misual nih hnuhnawh palek pakhat tal in minung pahra an tlaih hna. Thawngniku le Khaithuari hleihnih, ramkomh ni ah General Mi Aung Hlaing nih thongtla minung thongkul le thongthum le thathum le hleili a thlah hna i cu hna pawl cu a kenkip ah an vak. Iangkung Kiken deuh zongah an buai i palek itar in minung pahra an tlaih hna tiah thawng theih a si. Hi kongah Iangkung Hmobi um JB Biak Tin Sang nih Zarhpini zan kan i pumh lioah thla kan cam lioah kan inn hmaiah motor ṭha ngaimi pathum nih mosual pawl cu an vun chiah hna i kan kutka cawngpa a lau tuk i rak au. Thachet in khuang le dar belkheng kan tum i an zaam. Pakhat vialte hi kan nun chungah cun a lut i kan fale tlangval dang pawl nih an dawi le nain dapmai te hna roi tein an um lo caah bura aa thuk i kan hmu kho thai lo. Mizapi nih an vun chawhnuk taktak hna i khuangam palek bawi pakhat le missile pahnih cu an tlaih hna. Cuti cun zankhatte security kan cawng peng ko tiah thla ka ṭhamsa chin. Cun Laimi tampi umnak Nautica zong ah misual nih an buai ve hna. Motor in an rak thlah ve hna i mizapi nih lam an kham hna. Palek he si tikah an lung a hring i an va dawi hna tikah cun misual cu zawt cang an i tin cang. A mawṭaw chungah hin meithal, zenthong, pistol le thingthan ti bantuk zong an hmu. Masual pasarih zong cu an tlaih hna i an hre hna. Hihi fiang tein kan theih khawh lomi cu ralkap nih an fial hna timi le palek nih an fial hna timi hi a si tiah JB Biak Tin Sang nih a chimchap. Cun Laimi tampi umnak Yangkung khua Zuzana hrawng zongah misual nih inn bauh, inn mei duah timh, Mitha tim ti bantuk a um i zan it thiam loin security an cong cio hna tiah an theih. Ralkap uk duhlonak Hakha ah minung thongthum leng nih a vuiretnak lam an zawh. Ralkap uk duhlonak Hakha ah minung thongthum leng nih a vuiretnak lam an zawh ṭhan tiah theih a si. Hi lam zawtnak ah Hakha Buki Front Khrihfabu Pastor, Hakha Sianginn cachin saya Siamahte, sa-inn rianṭuantu hna le mizapi minung thongthum leng kal in ralkap uknak duhlonak cu February ni hlengah ah Zung suimilam pahra in chun suimilam hleihnih tiang lam an zawh. Hi lam zawhnak ah aa telmi pastor pakhat nih foreign hleiga lam kha kan zawhnak ah hin Hakha bukip Fund Khrihfabu pastor nih kan talpi hna. Mah hlan zongah thlacamnak in kan tuah. Asinain atu cu kanmah pumpak lamzawh in kan kal hi si. Ningcang loin ralkap nih nawlngaihnak an lakmi le uknak an sermi hi kan duh lo. Hmailei zongah thlacamnak in siseh, lamcawhnak in siseh a dih tiang tal kan i zuam le data ka ṭhamsa chin. Ralkap uknak duhlonak hi thlacamnak in siseh, lamcawhnak in siseh pehzulh an tim peng rih. Hakha lawng si loin Chin ramkulh huap in siseh, Myanmar rampi huap in siseh an tuah ve cio tiah kan theih. Tutan ṭha ka ṭham silai huap thawngchimnak cu hi vial in kan ngawr rih lai. A zotu le a ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Kainak ka si.